Teorik fizik Albert Eýnşteýn müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň mart aýynyň on dördünde Germaniýanyň Ulm şäherinde ýahudy maşgalasynda eneden dogulýar. Eýnşteýniň kellesiniň uly we şekilsiz bolmagy onuň maşgalasyny biynjalyk edýär. Ýöne lukmanlar birnäçe hepdeden onuň kellesiniň adaty ýagdaýa geljekdigini aýtýarlar. Eýnşteýniň kellesi hakykatdan adaty ýagdaýa gelýär. Emma ol dört ýaşyna çenli gürläp bilmedigi sebäpli, maşgalasy ony beýleki çagalardan akyl taýdan yza galan diýip hasaplaýarlar. Albert Eýnşteýniň başlangyç bilimi katolik mekdebinde alýar. Eýnşteýniň öz aýtmagyna görä ol on iki ýaşlarynda din bilen köp gyzyklanypdyr. Eýnşteýn boş wagtlarynda skripka çalmagy halapdyr. Alty ýaşyndan on üç ýaşyna çenli skripka derslerini alypdyr. Ömri boýunça skripka çalmagyny dowam edipdir. Onuň aýtmagyna görä skripka çalmak beýniniň erkin pikirlenmegine kömek etýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda Eýnşteýniň özi bilen geçirilen gepleşikde skripka çalmagy halaýandygyny we fizikçi bolmadyk bolsam, sazanda bolardym diýipdir. Eýnşteýniň hiç awtoulagy bolmady we awtoulag sürmegi hiç öwrenmändir. Mundan başga-da üsti-başyna hiç üns bermändir, saçyny daramandyr. We hiç jorap geýmändir. Hatda jorap geýmeýändigi bilen öwünipdir. Albert Eýnşteýn bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylda Berlin bilim akademiýasynda professor bolup işleýän döwründe Amerika syýahata gidipdir. Ol döwürde Gitler Germaniýany ele geçiripdir we ýahudylara garşy göreş başlatýar. Bu sebäplerden Albert Eýnşteýn Amerikada galmaly bolýar. Faşistler Albert Eýnşteýni ýigrenendigi sebäpli bütin kitaplaryny ýakýarlar. we munuň bilen kanagatlanman onuň kellesini alana bäş müň dollar baýrak goýýarlar. Eýnşteýniň iň meşhur açyşlaryndan biri-de atnositellik teoriýasydyr. Eýnşteýnden atnositellik teoriýasyny gysgaça düşündirmegini islänlerinde, eliňizi bir minut gyzgyn peje sokuň. Ol wagt siziň üçin bir sagat ýaly geçer. Bir sagadyňyzy halaýan gyzyňyz bilen geçireňizde bolsa, ol wagt siziň üçin bir minut ýaly geçer diýip jogap beripdir. Mundan başga-da atom bombasy-da atnositellik teoriýasynyň esasynda döredilipdir. Bir müň dokuz ýüz elli ikinji ýylda Ysraýyl döwletiniň ilkinji prezidenti aradan çykandan soňra, Eýnşteýne Ysraýyl döwletiniň prezidenti bolmagy teklip edilýär. Teklip edilmeginiň sebäbi, ysraýyllar onuň ýaşaýan iň akylly ýahudy diýip pikir edipdirler. Ýöne ol teklibi kabul etmedi. Eýnşteýn şol wagtlarda ýetmiş üç ýaşyndady. Albert Eýnşteýn bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylyň aprel aýynyň on sekizine ýetmiş sekiz ýaşynda Amerikanyň Priston şäherinde aradan çykýar. Tomas Harme atly lukman Eýnşteýniň beýnisinde barlag geçirmek üçin, onuň beýnisini bedenden çykarýar we iki ýüz bölege bölýär. Barlaglaryň netijesinde, Eýnşteýniň beýnisiniň beýleki adamlaryňka garanyňda on bäş göterim ululygy ýüze çykýar. Eýnşteýniň beýnisi şu wagt Florida müzeýinde saklanylýar.